Mamuka sei? Ndine urombo nenyika yedu yeZimbabwe kuti hatisisina purezidhendi pari zvino. Purezidhendi vedu hanimi makazonzwa kuti chindomundomu? Ehe, chindomundomu munoziva kuti munhu akaita sei? Munhu anongotenda zvese akanzi ita chakati unongoti e munhu aya pfungwa dzake dzezisina kumira zvakanaka. Saka nhau iripo ndeyekuti Tiri kutongwa zvedu nemagananda achiita zvaanoda achipashura mari achitengera vanhu dzimotikari achidii munoona ana mai guta vekerekeza yochi vakaramba motikari varamba motikari nemari dzavaida kupuwa vakuda kutovapinza mutsikwende nokuti maiguti munhu anonamata angambotendi mopuwa mota vanhu vanomubatsira kuchechi kokoko maiguti vakati vanoda zvakati zvakati vana vamwari vanovabatsira kwete kupuwa mari nana chivhayo mari dzekubiwa mari dzine ropa mari dzakasviba dzine svina maiguti vakati havadzidi idzodzo nyika yedu yezimbabwe yakatogwa nemadhikiteta ana munangagwa nanatagwire yavo nanachivhayo zeki yacho ukada kuitarisa ndiye varakashi kumakotsi kwacho mamedza stritsi acho aya majaji aya ndiye varakashi woenda kumabhodha uko kuri kushanda vashandi vacho vaya kumabhodha uko uchibva kwaunenge uchibva ikokoko unorakashwa mari pange pane varakashi futi saka nzvimbo iyi yezimbabwe iri kushanda chinonzi chioko muhumwe nekungwafa ngwafa ndo zvinhu zviri kushanda muzimbabwe saka tiri kuti isusu toterera baba geza makavanza vachitaura mutambo wavo chinotsvuka ropa vakomana hamene havo vakaremberera pana ana munangagwapa mutambo wakunotsvuka ropa imwimwe vakuramba vachiti 2030 muchiremberera pana munangagwa handikudzi ndekupai yambiro muchabongomorwa kwete zvekutamba vamwe muchavharirwa majere vamwe muchabongomorwa handiti saka vana vezimbabwe takanzi hatigare mumba hatina baba geza vakazviona kuti ava ah, vana vezimbabwe havateereri ukanzi dii dii dii ukakuona but haisi haisi mhosva yenyu imhosva yekutambudzika because nhau iripo ndekuti hakuna mabasa nofana kuti utongwavha ngwavha mabasa ari muzimbabwe ndezvivenda kungwavha ngwavha nokudidi vanenge vachishandawo vanenge vachishandawo pavanenge vachishanda but basa zhinji riri muzimbabwe nderekutengesa ndokwavanoti kungwavha ngwavha nekunokorokoza korokoza mari kana ikaputika painenge ikaputika kuti uzizive kuti vana uyu vana mushoni munangagwa nevamwe vake ava vanozviziva sekuti yaputika ichingoputika munochera musi uyoyo mangwana votouya zvavo nefenzi dzavo votokemba uchitanga kuchimura mari nemachina ipapo saka tiri kuti unhu hwakadaro hatihuhudi ikoko handiti zimbabwe yako yanguva yatagwire nemachina iwawa ndo ari kumuura nana munangagwa amunangagwa zvake iye hake haa handiti manje iye haachina zvaachaziva changovawo chidhori haachina zvaachaziva atovawo mwana ari kungotongokontrolewa achipakiwa poriji haachina kana line tiri kutongwa zvedu nemukadzi wamunangagwa nevana vacho natagwire iwe saka haa nezvigananda izvo saka tiri kuti vana vezimbabwe ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete handiti ehe muve nezuva rakanaka ndinofunga vana vabasa rwaka vachauya vachizotipa imwe update handiti inini zvangu ndinongopa kutenda kuti vana vezimbabwe mutambo wakuchinotsvika ropa zvakataurwa na na na nababa gezaka ah ndo zvinonzi zvingungundengu mudhara uya uya chingungundengu uya ndo chinochigwederi chemudhara uya anditi izvezvi vana vezimbabwe tiri kugara mumasango asi tine nyika yedu anditi vana vekuzimbabwe tiri kutovaka dzimwe nyika kwapinda munana south africa kumapurazi umu uchikapinda uchaona vana vezimbabwe vachifondoka asi nyika yedu isisine mapurazi ine zvese nyika yedu izvozvo asi iri kukondirora nemagananda achingodya iwo hawo nemahure awo handiti saka nhau iripo ndekuti pachamhanyiwa zviri very legendary ndisingakanganwi eh, ndofunga nechipiri kunoenda kukoti yakomborera nyika yemabhunu vanokwanisa kuinda handei handei handiti vanokwanisa kutambanudzawo maoko avo motambanudza tobatsira comrade vedu nyika yemabvuno ndo nhau iripo vabude because comrade vedu munovaziva ndoziva kuti vachibuda ipapa apa chechiri chikungundengu chaicho chaicho ehe tikuwa kurwadziwa tikuwa kurwadziwa nakomuretu wedu nyika mabhunu kurwadziwa saka vanokwanisa kutambanudza maoko avo vanovatambanudzira vofaravo kuti a ah, vana vezimbabwe vari kundiyeuka vana vezimbabwe vari kundida komuretu nyika mabhunu vari kushandira nyika havasi kushandira ivo nemhuri yavo vari kushandira nyika handiti vari kushandira nyika saka tingobatsirana avo hatibatsiranei ndatenda

vakatadza vanhu ava ndinotaura kuti kupolisi handino mhangari futi anga matadza zvinhu zvakaputa iro ona uri vana rutiza tiegasi cheneka advansi matio bhinga uya

Vapore neke madhora mejo